Kimathi oromore gi maduogo. Leng'ane. Hmm?
Isewinjo muka bwana? Mang'anyo wero ja Tanzania mo miluongo wero na ja muke muke muke mwema utoka kwa bwana bas bale makojo wikare bale bali ni wero wede eh. uwijo ko ina

Winjo wuot ni. Mm. Kama iwinje wach ni wach mar kend kend kend ni. Mm. Winjo maler. Awinje.
Eh? Eh. Sani mm. donge na adala. Donge mabe na adala. Eh, eh ya dala ya dala. Eh.
Sani ngede king. Eh. To kapiny rucha. Eh. Aninda ninda kadi otana ni kawuona ninda mana kenda. Kawuono kende. To eh. makinyiloro cha. Eh.

koro ne kawuone maninde ka ndaledi kiny Mm. nyathi biro tiwe chieni nang'o Aa, ok nene ok- mano yom yom nyaka tega nanga dichuo mako ni ka sineno kaka ote- otega gidene koseneno Gimomiyo- nyathi gimomiyo gweno biro ma- mbele. ma- ma- ma healthy ma vijiti to ka emanyisi dong emanyisi gimomiyo amondo ka kenda ma kapok obiro dong ema ber ni bank nani mane ot ka nyaka juk pesa mane nitie wang'e kaka kano ng'eni samoro onyalo donjo ten mama monjwaria Mm. onyalo chako ng'eyo ku- kuonde makene Eh, Iwinjo? eh, awinji yes wach mani mana tucho matres ema kene pesa no Mm. sani nyaka kan agol emomiyo amondo ka mondo mi kin Mm. Ah, siwe ni pesa. Mm. Nyathi donjo ka minwa mochwada go. Mini ma ma wechwadi nyathi. Minwa chwada nyako ka.
Hey! Ma minwa kende ong'e yiero. Jehova ruoth polo kumba. Nyathi ma kinde no kabungo Hey! ne kende kabungo. Jawaro kwit joge.
Donge manyisi. An abiro ka kabiro dhawni marach mirima ade adwa koni ni omere itow. Ichou.
Dowe wanyisi ni kabungo, kabungo mar. Ing'e ni nyocha wabedo kodi to winjo ma ka koro i- i- idung' expiry date. Expiry mano nadi wuon. Kanyo ng'eni koro dhi mara. Adum expiry date mara. Donk sani koro asekendo. Eh. Yes. Sani ne miya ndalo adi? iluonga ni baba ng'ato ndalo ariyo ndalo ariyo kwani ing'iewo mbegu mosekom chuth Ah. I- i- eh, en nono en nono obiro nono to kit madatiyo e ot kae mag manyisi idwa ba miya Hey. gama momonjo odwa ni edot za tich saba. otim gorinda donge momi ineno ka keto bangu bangu obsession Eh, ok ema aneno ka tich madatiyo ka iluori tich otim gorinda masani eh, sani otandana ni iluongo ni eh Nikodemo Wasonga koro dhi gol sipirike gi girene ipag kata kite bwo tata to chane ne koro wach manyisi wuoro men Mm. wach misiki biro ot ka sani sa- sate satecha yenye matin ah dungi ngi miya thuolo gi jaoda amba angamba tiyo go tata kasi winyo ni to chano onego bed iluonga ni iluonga kaka iluonga chano onego bed iluonga ni ng'at moro ma wuon ng'at iwinjo To koro Iluongo- iluongi wuon ng'ato iwuon zero bas baba zero. Aa, Eh.
koro kama dhi. Mm. Wach mani saa abiri donjo ka. Saa apar koro midonjo ka. Sani dike tiendi. Abro weni thuolo. Iwinjo? To mana ka aseneno.
Warado oko.
Mana ka aseneno.
Yeah? Mana ka aseneno. Kae mi mi An- richa. An awuok adok. Nyathi kodonja donja ni i.

ka chwado nindo kawuono to ok adwa natedi kawuono ing'e ni mama ne mako donjo to biro chako tedo sufrieche base ruto ler adwa mana dhi kaw gene chapat adek ka jogo dhi olona subo ganda atiyogo odiochieng' ma kawuono wakawe ayul matin Ai. Hey, ananyisi pesh peri wanyisi ni aja ber an ndalo manyochi ionge ka Hey! Ang'o ma nyocha timre? wanyisi ni odni kende Mm. olwende manyocha kalo moro dhi kodi moro dhi kono yie gwenyore mana golwende dier od ni to kamoro kalo wadgi ni to girie jokon Gidhi otimo ang'o sani jachien? wanyisi ni kaka in kani nyathi mara an gima dwaro ing'e ni odiochieng' mana ni nanena mokwongo the first day ma chwada chwada waga kuome pap mane min woluongi cha Ai! Eh! ing'e ni mako ang'o mawacho ni kare kare nyasaye nong'e ndalo nyasaye kare nong'e ndalo mano timang'o mano chwada jahera mara Iwacho adier?
asebedo ka chunya dhi kode chunya donjo nyosi winjo ka minwa nyisa ma nyathina dwa ni kia mondo mi kendi Nyisa- ing'eni en- en osiep mamwa hey, eh, gilimo gi mamwa en osiep mamo te koro nyacho ng'isa story no Eh. te mabende ka neni tapo mana ka chunya omor
hey, sani ngeni sani koro kaka isedonjo kani mabiro teri iluongo ni gini pedikiwa pedikiwa ibichwadi ma ibichwadi magi te Eh. koka terie manikiwa manikiwa Bukoran koran ng'at mang'aro gima wiko. Ada ibiro leny ma kaminyono. Kaminyono kende ok awuondi ne gima ok adwa. Wanisti ng'ani sani koro in mara ma ma nini the heartbeat. Iwinjo? The heartbeat chunya kama gwechogo. To ibede eh, an mari ma special do ma adier. Mano to adier. To ada ni gimoro. Igeni chpada gi gini, igeni chpada. Ai, igeni chpada gi gino ma winjo mana ka ne lo- dhok lochin mane ma koro wirore ni dhok lochin wirore to kach oduoge adundo ni eh. Awacho ni wach kwadi e kifua, kifua. Ai. ai. Jaber, jaber. Ne, koro gima nyisi. Wach bara kata ni sani eh, kwanza daluongo jalemo. Mondo ke olemnwa. Mondo sani Mapenzi kizunguzungu. Iwinja. Mapenzi kizunguzungu.
The other is straightforward.
An sani kaka Nyasaye osegwedha kodi ni ok awuondi an dhok leonda mbata nyambudo. Adarie kodi len achiel. Dok diwinj kata ni ng'ato nyisi nas- nasero nasero oko. Kik iwinj mano. Sani ing'e ni jomiriambo gi jogi ne ng'eny. Sama ji okendore kama, Mm. ng'ama nyalo biro nene kia kia yubu chodo werigo. Mm. Kia yubu sero ng'awa werigo. Kia yubu tero timang'o Maga wera go nikech Itimo koro ang'o? aseri ne.
diniti.
Maga wera go mago ji wache ji mano koro kawinj. Iwacho nang'o?
Weche ji koro kaw ish. Why do I go in? Ya moja ya lugura. Ikale mia mana giba le chunyo gedo. Tinge ni i nyasaye abiro wuo kodi bang'e. Kendo wakonga tie gi madam nya- nyasaye ya abiro wuo kodi bang'e. Iwinjo. Mimi sani kora dani pastor marwa. Emoriwa. Koro pasta nabiro gone simu to biro to tema lemo nwa. To pasta na owa mabor. Yeah? Owa mabor. Pasta ni machinga na leme dichwa malo ka. Mm. Iluongo ni mana bu gine Golgotha Paris ka. Ok ema leme. Oh. Eh, gol, jogo ne dong kama nyocha kalo kodi ka wadhi town cha. Oh. Golgotha Paris. Mano cha yudo ji mang'eny ka lemo kacha cha. Bas, kanye maleme.
Oh. Koro adwa ni sani. Mm. Ing'e ni Irieri koda tiro kawuondi. An kata idwaro mana chuny. Ijisa nyisa na yup. Kawuono chunya ogombo chunyi. Kata iwacho mana ni idwaro gire ni eh, alot moko mag alikra gi. Mm. Inyisa nyisa ni ayup. Kawuono chunya ogombo alikra. Mm. To kata idwaro mana gire ni we wa koro wawe kanyo matin. Ipango nadi ineno ka sani nyina adwa ni kaber. Mm. Chwada kata nyithindo adi neno ka lweta.
To mago donge ng'eny yawa yubi yawa. Nyithindo ang'wen te. Nyithindo ang'wen. An to dago mpo mana nyithindo ariyo kende. Ma ada no bed wuoyi neno maduong' ni. Mm. Ada no bed wuoyi to ma nyako. Mm. To ma wuoyi to ma nyako. Nyithindo adi? Ang'wen. Ang'wen. Eh ang'wen to.
Mano ke chwada go. Mm.
Me chwada chwada nyithindo ang'wen ok awuondi. Mm.
Tawundo ngenge nyawa yubu yawa. Ang'wen ng'eny manade. Ok wachwadie kata achiel, nyako wuoyi kende to romo yawa. Ma Ya. piny be tinde rach rach. Chungane malo, chungane malo. Abed naka, bed naka. Yeah. Koro ing'eyo sani koro ing'eyo wer mawe. Mapenzi kisungu sungu. Yeah. Then sama gocho ne pasta no Mm. iwinja maler Mm. wach moro amora in onge gimoro ma miwacho gi pasta iwinjo Awinji. an ema tim ang'o In ema iwuoyo.
ng'ato ang'ata modonjo e ot ka Ok awuogo.
ok tim ang'o Ok awuogo.
kwansa an mabiro dhi rego Eh. kidwa gimoro tiora iwinjo Awinji. in ok iwuog e odno gima goli e ot kae en gimoro adi Achiel.
idhi olo pi kende Kende kende. Yani dhi layo. Oh.
Mbe ok ok dong na ka chuan ko ka. Eh. Mano kede maguli ot ka. Wach moni ilo tuti ne dhi kamoro. Tafadhali. Abiro bedo kodi mos kendo budget mona sepanga dana nyiu ni gari mo matin. Eh, Wacha dier. Hmm?
Okay. Makata ka wadok dali winjo. Mm. Tanyiu ni gari no. koro ane igari kacha cha eh. tatingi kaka tingene eh. tariembo waingeni makwa makoshitainga Kayo ko yuji dad. Tariembo mos.
Ai.
Kanyo wacho adier. Kanyo wacho adier do. Kanyo wacho adier.
Mano to koro awa kimotegno mokawe yi. Tony maka motegno.
Motegno.
Itu dindio miao.
To gochne pastor wa. Ya? Gochne pastor.
Iwach nango? Agoche pastor. Eh.
Yo lemnwa koro riwwa kanachiel. Donge? Koro ka pastor silemo to ginene.

Kaka asebiro kar ka kiwuoyo koda ka awuotho mondo abi atur joweteni. To kata mana wuoyi matin wuoyi Ayubu. Anyalo tude ka weche biro ne matek. Mana adier kabisa. Ma kata koparo ni nyadiandi ma en godo ni, weche nyalo bedo kodgi matek. Mana adier kabisa. Mana- Ma dhano bende anyalo tudo. Inyalo tudo.
Orna roho maler moa e polo. Yeah? Orna oganda maka Mikael. mondo olwar e dhod chunye wane maptin pastor iwacho ni idwa tudo ng'a adwa tudou adwa tudou oh the other ruoth awacho pale adwa tudogi ero kama Eh.
or oganda maka mikael or kabisa kaachiel kod oganda maka josef onyos chunywa mondo omi utuda kodgi otudi kabisa sana sana madam to kopo ni wach moro chando chunye to lwar mane dhod chunye ni thublu eh mondo achak ma membe achak atude Itudo.
Miwang'i.
Oh.
Iketho chik mar lemo. Aweyo pasta. Ruoth wuoro kuma jayalo. Hey. Kata bed mani satano lwar jironi tema ka lemo. Tuda gi jasema nyako ni tuda. Liswa. Liswa.
Liswa. Hey.
Jochiende maricho madigol madam chunye kuom pasta. Rishwa. Hey.
Jochiende ma dimi Ayub parre ni an gi mibadhi gi ma- majambe. Rishwa. Rishwa. Rishwa.
Hey.
Wadwa bedo piny okumba ruoth Kanaan mondo mi majambo nyisa nyinge en mapod akiaye. Aha tude mana kaka sewacha kodi no. Tuda kode okumba Jehova. Ang'e ni dhi timo maber. Yape nying Ruoth Yesu.
Ee, Tiriyo nade?
wariyo maber ot ka Ee. kendo pok waneno ka wa- wach moro marach kose kose Ah, onge onge. onge wach moro marach Wacho ni onge wach marach.
Ah, onge wach moro marach Lari di kopos.
Eh, Thank you, wach moro Jesus. marach onge Onge wach moro marach.
Eh, Aneno adier.
koro kaka mana kaka nyisi no arus Eh, koro ok ing'e ni bang' ma ka koro segibedo kama koro nyalo kata timo arus moro mana adier. kanyo ma bende chunywa ne wacho ni awa koro arus do nyalo mana bedo Eh, bang'e ni ka nyaka- nyaka koro kunga uselem- tudu. uselemnu Eh, kae nyaka kunga tudu. kamano mi aluongi japatsa Eh, Eh, kech ing'e ni kuka uru kama. eh, Donge kijana manyocha bende okawo madam kar ka Nathaniel. eh, Donge an mana dhi atudogi. Eh, in mane dhi tudo?
Eh. Eh, we. Aruse donye ne okotimo kanyoro. Naneno. Donye ne kaka nyopo.
Naneno. Ma nyaka lakteche ma aloka. Eh. Bende nyobire. Nyobire. Mano nikech natude. Eh. Ok adwa wacho weche mang'eny. Ang'eno ubiro bire kanisa. Ubiro winjo kaka weche mag muma dhi. Kik we madam ni chien. Madam, kor ful na nyingi. Anto kori luonga ni Pere Sauma. Pere Sauma.
Anya Ugenya. Anya Ugenya. Yes. Kenya ligege kanyo. Eh, Eh, Kono e dalawa. Kenya ligega. Kanyo wasetere wach Nyasaye. Mm.
Smako maja oda. Uma. Ayubu kosi nongo ma- madam ni kama nwatere wach Nyasaye ma je- Nyasaye notime undini madongo. Ah, Eh? Inya paro gima notimore au Kenya oligega. Nyathini nachako mana sero ka pod loth, pod thin kama, anene mana ka pod olak. Ema E dala nirito. mana chako sere. En manirite ka.
Kanyo donga wacho di.
Kanyo tiwacho adier. Jogi ng'e ni uganya olige kaka. Eh. Waketo lamo kanyo ma kana ting'o bata kama. Eh. Jachir ringo ma bigore e kor ot. Wawinjo bano ka tiende otur ka jirani. Gololo mguu yangu. Winjo kanyo. Kanyo bende waleme ma ng'ato chier. Dongi neno. Ul- Uganya ka. An kama nyalo paro Eh. en gini ni. Sigomre. Sigomre. Uganya sigomre ka. Eh. kama koro lemo nodhi ochwe chieng' Eh. dongo chon adhi agolo yath Dongo chuni.
Eh? Dongo chuni. dongo chon agolo yath Ayub dongo chuni.
kata agolo yath dongo agolo yath Igolo. pastor Igolo. Ndana pastor agolo yath ma ji oneno kendo tung' mabor maromo kama Eh. ma ji owacho wacho ni ei Why can't I? Larry decompose. yes Jongo chuni. Ochuna. Midhi igolo yath kanye. Eh? Emomiyo an nanyiso jogi ni gimoro amora manyalo timo. Eh. Nyaka kwong akete mbele jogo. Mana adier. Mana adier makende.
Mana adier. Yes. Koro pasa. Eh. Adwa ni mondo koro ichan eh, odiochieng'. Eh. Wadwa chan odiochieng' mar arus. Eh. Mondo koro watim ang'o? Watim arus. Eh. Yes. Chumani ng'e nyaka koro wadwa ng'i kalenda mar kanisa. Eh.

iwinjo Wariwo badu. eh kuriwo badu gi madam Amen. thank you lord Wariwo badu. thank you lord awacho ni mak badi ayub Amako badu ayub.
ket lok lweti piny kik ilu lweti kuom madam Yeah? mano muma ok oyie nikech pok uriwo pok uriwo pok utimo arus Atima.
maka maka badi we kwako tim kaka muma dwaro isechako ketho she- sheria mag muma Ah, te- bidhi rito muma kaka yadi jarito ka abiro muma rito abiro rito bidhi monjo e kanisa kaka yadi jamondo abiro mondo
be ibiro weyo chamo gik mane mane ichamo kapod itin Eh? kapok nilokori ilwar e lwet nyasaye abiro abiro bedo ng'ama olokore sawa
madam dichi ma kawuono adwa ni karomo chieng' kanisa tine mitelo Tayub luwo bang'i. Iwinjo kanyo? Awinjo. To ka tek ni pod ikia kanisa, Tayub otelo tiluwo ba? Aluwo bang'e.
Eh, ambe sama nyalo bedo kane bang'i kono. Koro iwuotho iting' yo ng'eyi. Iwinjo kanyo?
Awinjo. Walemo.
Ruoth pon okumba jadolo. Kamoro kae e chacha matin. Eh, Iwacho ni jaoda ni biro luwo bang'e ti ng'iyo bathe. ka ok ikaw ka pok ung'e kanisa. Eh? Ka pok ung'e kanisa ok onyal telo ni onyal lal. ng'ama ong'e gimoro ema telo to ng'ama kia fuate Oh, eh awen oh, sawa sawa. sawa Eh, kik ichak iwuo ka koro aseomo nema mag nyasaye osewinjo. ngine okumba ruodh kanan in ema niwuoyo gi moses Kendo ichak iwuoyo gi Ayubu, kendo ichak iwuoyo gi jodolo mamoko mondo mi gima kama otimre. Haleluya! Yudi chi ma kawuono akaw wuodi Ayubu gi madamaka mare akete lweti Hallelujah.
aonda manyalo chandogi rushwa rushwa kadibed ni nitie wach moro amora machandogi Yaw dhor chuny mada mondo mi olwar kuoma mondo kelna weche manyalo chandogi. Haleluya. In e Nyasaye mariek ma jang'ad rieko ma kata kwasomo kitepe mag mane iye muma ka to nyisowa ni in ema ing'ado ne ji rieko. Tuda gi madamno. Tuda kodgi. Ketgi gibed wendona ama bed wendo e dier odgi ka ee koro awuok adhi imiye omany nambana mondo ogochna okuma ruth kana mondo wawuo kode thenge Ah, wane matin japa wane matin Ee.
what now mondo mi igochna wawuo kodi thenge abia gochi ne na yup Ee. oh japa dai na mbele japa haleluya haleluya asiwachni wekwere we sama roho apolo we we chando we chando roho we Era chik olemo jayalo, Ruoth wuon okumba jadolo, in e simba mar dhood maka Yuda.
Ei, Ee awuok adhi, ei, iwacho ni kuma nyono gi wuoche mar sharpshooter, kanyo ler. To kuma donje ga kala, kanyo gak. ei. Apani kata ma dhano boneno kaka jadolo twere, chunye nyaka lorie. Da, Ee, koro awuok adhi jadolo, Tim kodwa kambi. Ting'wa malo. Ya piny Ruoth Yesu. Amen. Amen.
Tukamana hii ndio basi. Ana ukate. Awe ukar kake madam. Biro kamane. Iwinjo.
Biro kamane.
Madam.
Wewe wakabi.
Acha nubed gi kwe.
Wabiro bedo gi. Iwinjo.
Awinjo. Ka wat moro nitie.
Ane pastor achiel e kanisa ka. Nyakukel kuoma. Iwinjo. Awinjo.
Eh, eh, nyaka ukel kuoma ka wach nitie matek mano adier. kata weche mayom be nyaka unyisa Ok wanyisi.
Eh, nikech ok onego bed ni an matek lele ema winjo Nyaka nyaka mayom bende wi bende awinj
to gin nyaka ikowa matin Yeah. Gin nyaka ikowa matin oja dongi kwe dongi be ichop gi kwe Eh. wabro ne kabiri kanisa adwa ni bie kanisa kanyo mapile e abro Hmm? biro ibed kilimowa e kanisa kanyo ibed wendowa koso Yeah. nang'o jaduoyo Mano adier. Eh, nyaka ilimwe kanisa ka Aya, aya. Koro ichop gi kwe. eh Aya. eh
kowa kisomo jo Ibrania kidhi gi eh chiwinjo kwa timo eh mano ema omiyo nyaka ket chunywa kuom mako weche mabeyo mwasewinjo ema aseketo mondo kik wabayo eh richo ka ok anyal bayo yo in madam ni eh Madam Ing'e, mano Dunta, isedak kode mang'eny. Ah, pok adak kode kanyo, pok adak kode mang'eny. Pok idak kode mang'eny.
Eh, Onego inone. Wi, eh, nyaka ibed kode ming'eye ni omoro nade. eh, Wi, eh, be en ng'eti ni adier. eh, Wi, eh. kik ikwong iriwri gi nyathino koponi kapok ing'eye maber. Eh? Winjo kanyo? Eh? Kik iriwri gi nyathino. kapok ing'eyo maber winjo kanyo ichiko iti maber Awinjo. adwa ni anwoni kanyo kik iriwri gi madambno Eh, kapok ing'eyo maber eh, kapok ang'eyo maber. Eh, kapok utimo arus Eh. mano kiswahili wacho ni inje ya ndoo inje ya ndoo inje ya ndoo. inje ya ndoo kik yedhi Kae gimoro amora timo Eh. kit ni nyasaye man ma to ruketo.
To an be nyaka igochna. Agochni gimoro amora. Gimoro ma meda timo nyaka igochna. Gimoro amora ma datimo nyaka agochni. Mm. To nyaka ikwong igochon gi piny mikwa Nyasaye gi teko. Iwinjo ma timo gima timo. Then igochona. Then agochoni.
Eh. Abiro timo. Mondo mak weche mondo kik ibang'o. Kik abayo. Kik ibayo.
An awuok adhi. Kamano.
Iwinjo ni nyaka itim ang'o? Nyaka agochni e gima mama datimo. Nyaka agochni. Ne, Nyaka gochni. iwinjo ka nyisi dak itim nang'o? Nyaka gochni gimoro amora ma datimo nyaka gochni ja pasta. Ayub, Hey, Ayub, hey, anyisi nyaka itim nang'o? nyaka gochni, nyaka gochni. E ang'o? E, gimoro amora ma datimo nyaka gochni. Midi midi moro amora, Nyaka gochni.
Nyaka gochni ja pasta. paro moro amora e odi Nyaka kanyo. gochni.
Ayub, Awinji ja pasta.
mak gima ni kanye? Gima nie andiko.
Kitabu maler. Agoero kamano.
To kara ang'o ma pod itimo? Ok ibi wanind? Awuoyega kodi, ok ibi wanind? Ok abi wanind ba. Donge ma biro wanindono? Ok anyal, ok anyal kwanza nindo kapok alemo. Pasta nonyisa maber. Kik itim ang'o? Kik itim gimoro amora kapok ilemo. Lemo mana di mikasago ma pile pile ni ok itim gimoro kapok ilemo. Hmm? Nyaka nene onge chieng' ma sing'e ng'isi ni bi wanind bi ng'isa wachi. bipomo king'isa wach mar lemo nino kwani pasta nino nong'isi nang'o nonyise nang'o gago donge anyisi maber ni in idwa ni watimo ang'o kapok alemo gimoro amora nyaka lemne gimoro amora nyaka lemne kata mana chiemo michamo madhi e ich donge ng'ato kuong lemonego kachamo Ang'o Eh? miparo wiya gi wach Ah, lemo pile pile? nyaka pile, lem, wach nyaka lem. Lemo manadi ma ma sa ting'isa sa ko sa nindo ting'isa ni lemo. Lemo manadi mibaro go wiya?
Nyaka lem.